Amyero kono dok wanen lok mukene ma tye ka kato i kombeddi ki i Kampala. Lok me Emyoga okelo wiye. RCC me Kampala, Mego Amina Lukanga tye waco ni dano ma kimiyo igi cene me Emyoga ma pe kitye ka neno adukine, myero gunen ni gikatti ka maleng. Pat panggi ka kibimiyo punishment ki jo ma cene ma kipoko igi me Emyoga ka ce pe otii, cenene pe onyako nyige. Panggi gin ma kitimo. Ento kombeddi, Mego Amina Lukanga, RCC, tye ka waco ni myero kinen ni, Kor cene ma kimiyo ki dano-ni tye ka nen. Dano myero gunen ni cene myega onyako nyige. Dano ka guketo ni kiminigi cene ma gipe ka dwoko cene, eni pe peko pa gamente. Gamente ominiwu ceneo. Wun wucam cene eni, kor obed pe, diki ka wudok ka penyo ne, ngat a romo miniwu cene eni ni obedo pe. Ento pat, amito ka ango, pat ne atye ka olo dog en ni wabok aboka. Imiyo ga wi po ni ki gine, ki miyo ki dano i kare ma covid pud obino abina, dano ma gi wegi salun, wegi boda boda, dano ma gitye informal sector me tic eni ma nongo cene mit itiyo leja leja ni. Ento ma peya bene myero ga nyako nyige nyo dok kicako kati ki jami mukene, yub mukene i kine wabedo ka neno iye en PDM ki ngo ngo gini. Bedo wai pe ki neno kor tic pa Emyoga. So kombeddi dong kitye ka pol, bedo wai kitye fire fighting. Two, three years afterward wai itye dok dong ka waco oh cena ma amini kora tye kwe. And yet dano ma Emyoga ka ber be gunongo cena me PDM.

Ma pud tye kenyo i dyere kenyo ni e myego adonyo. E myego adonyo almost with the same concept. Cok cok yo acel mi nene ki tye ka lweny i kom cat. Kom bedi mo atye lokke ma ki kato ki PDM wi dano willo ni e myoga ki Youth Livelihood Fund tye. Kom bedi mo atye lokke Emma. Youth Livelihood Fund Kit ma kimiyo kwede, kit ma kigamo kwede, kit ma kidwoko kwede weng tye calo emyoga gin ki PDM. Ento komedi an ki in wangeyo nga lok i kom Youth Livelihood Fund olingo. In dong ikur inen nino mo ma icako mwinyo ni cene me Youth Livelihood Fund pe onyako nyige, kicamo weng, kore bene pe. Dong kitye cako punishing dano ma kimiyogi. An atamo ni dul kong ka kikati ki program moni mapat, Kong kinen kong ni otiyo tic moni. Gitimo assessment, gitim evaluation before kikati ki yub mukene. Ineno be? Pyem komiti, determinant, pa circles, ki ineno kwai ni groups ma kikati kwede ni ema, kikato iye a kono komiti jo mucamo cene ni ma cene gi pe ni, boda boda circle, taxi drivers circle, washing bay circle, kono gin ma gitye Kampala cene ni gucamo weng. What are the pro the, the probability ni jo a group acel-li bene gunongo cene i PDM? It's very high. Kit iwaco kwede ni, pien gin i sacco acel acel-li, dano gia waco ni ata ce wanongo i sacco eni, waloko, waloko nyinge waketo kuma eni. Kine ma kibicako kweto koi myoga. Kibinongo cene ma orweny bot dano ma bene pigi bor nongo dwong ata.
En nongo weko waci cam cene i Uganda pe cito mabor. Jo ma gicako ni lwore ka kingi kenyo kuma eh, wa lukin gang dong ongeyo kit ma myero gicam kwede-o.
Ka an atye member pa sacco moni pa Emma-ni, Dika an aweko pa Emma nio ento pud atye ki tyena kunu, acito acako cako ma mega ki mego na mega. Nica i kabera ma i dodo ki tingi in ki ngo ki aloko lum ki teri kwene pa i coo kuja i coo inyi i kabera aryo me nongo cene me PDM. Atamo ni eni sincerity ada pa dano tye ka doko nok oweko nen calo gamente bi o kamo kwero konyo dano An amito wacci kadi wa dongo lobo me neno pe i Acholi ni Emma. Dongo lobo i Acholi kit mukene nut tela kok ni ki master mining. Amito wacci ni romo bedo ada, romo bedo lok gupa. Pyem, ka ki mii cene, ki mii kony ceng jwii, ki tuko mii kony ba. Kare ma Acholi obedo i lwenyi ki bedo amini ki kony. Ento kony ma ki tero i Acholi wa ki lim ma ki tero i Acholi, ngato mo pe romo nyoti wa kore wa tin. Exactly.
En aye rom tye miyo ka ki PDM gini koro bedo pe pien yo ma atir ma kitye tic kwede pe tye ka nen. Lok eni be inen pud kitye kati kwede eni romo be lingo ni cwec inge cabit aryo adek moni anyway tam pa megwa kany wa ni ked part koni in be ibed ki kero me cwalo tammi i number cim pa megwa romo be cito i social media pages wa me Facebook ki Twitter watye kunu kilwongo wa ni Awandwo TV.